alright my good people now welcome back again to anointed lady tv i don't come your scream i don't come your domot with another legit intel with another breaking news on the things and things wey dey happen for inside the nation nigeria the cocoa now be say the executive chairman of obiakpo local government area of rivers state he dey go by the name chijoke iwunwo he don sama warning he don come outside now dey draw ear o say di current govnor of rivers state wey be siminalayi fubara e go face challenges for inside di next election for inside di state wey dem don arrange already say e go happen for inside di year 2027 and according to dis country man wey dey go by di name chijoke iwuwo e say di upcoming battle eh e no go only be about di re-election of govnor siminalayi fubara but also e go be about di future of rivers state resources and di soul of di state speaking to di akpo unity forum wey be one social political group for inside obiakpo local government area oga chijoke iwunwo come dey emphasize he come dey talk plenty about the importance of unity and loyalty among the supporters of governor siminalayi fubara He say he know very well say some of the people wey dey currently dey support his excellency sir siminalaye fubara dey go last last ditch am dey go last last abandon am before the next general election so they don arrange say e go happen for inside the year 2027 and they go abandon the man maybe for some personal or selfish reasons but im dey urge all of them make dem remain firm make dem remain loyal to their leader because im priority na for rivers state betterment wetin dey di mind of di rivers state governor wey be sir stephen alaye fubara na make everything nice for rivers state and make everything for go well for di rivers state pipo and no be whine whine na legit dat na why im dey plead with all of dem make dem take di message of his excellency to di nooks and crannies of akpo kingdom no be small matter like dis o my good pipo Oga Chijioke Iwunwo e no stop there at all at all o, e con still proceed further dey give assurance. Im dey assure the group say for inside this im administration eh, im go carry all of them along. Im no go leave any man behind at all at all, im go carry them along in the activities of the council. Even when it comes to appointments and community memberships wey dey aimed at enhancing development for inside the local government area. meanwhile di leader of akpo unity forum wey be chidoke dike im come dey congratulate oga chijoke iwunwo on his election victory and im come dey describe am as di peoples mandate im say na di general public na vote di man plaster for dat position wey im dey for there oga dike come dey express confidence in di leadership of oga chijoke iwunwo and im come dey appreciate di boss of di council for appointing sons and daughters of Akpo kingdom to his team. According to Hein Yan, he said the man now he don already do a lot for their people, but like Oliver Twist, we dey ask for more in terms of appointments. As a group, they are very much happy to work with am and their dear leader, their dear governor, wey be Sir Siminalayi Fubara, and they go always dey stand firm in his ideals. They go always plaster with the man no matter the matter. But no be lie, my good people, the election wey go happen for inside the year 2027 e go hot no be small e good make those people now wey dey loyal to oga simeon alaye ofubara make dem no last last now come go dey switch side make dem no last last come go betray the man make dem no last last come go turn to judas make dem no last last come copy the lifestyle of the former governor and the current minister of fct wey be oga yesu wike you know say currently for inside rivers state some countrymen dey describe oga yesu wike as judas sake of say im betray rivers state im betray im own party wey be di peoples democratic party just to acquire appointment from di apc-led administration and no be lie since oga yesowike don get di backing of our presido bola ahmed tinubu things and things go go down for inside di 2027 elections fingers crossed and we hope for di best anyhow di informate be for body man good pipo feel free make you drop am inside our comment section. Meanwhile, I still get another interesting informate, another legit intel wey I wan share give the general public. The koko now be say The coalition of Nigerian youth leaders and this group na one prominent umbrella body wey dey represent youth groups from Nigeria's six geopolitical zones don formally endorse Seyi Tinubu wey be the son of the president of the Federal Republic of Nigeria wey be Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. They don endorse the man now as their preferred candidate for Lagos State Governor for inside the year 2027. No be small matter like this woman good people. These people now they come drop statement about the matter. and dis statement was issued on tuesday for inside owerri one countryman wey dey go by di name goodluck ibem e na president general comrade plus another countryman wey dey go by the name Junad Abubakar and this one na secretary comrade plus their public relations officer comrade wey be Inyobong Samson and publicity secretary comrade wey dey go by the name Adeyemo Adewale na all these men put together na make up the leadership of the coalition of nigerian youth leaders they come announce their resolution after one extensive meeting the coalition come even credit their decision to the transformational performance and leadership traits of president bola ahmed tinubu during his tenure as the lagos state governor that is to say they dey support the son of president bola ahmed tinubu sake of say the time wey our presido be governor of lagos state he do well he do nice for lagos state people and according to the group they say the achievements of president bola ahmed tinubu now lay the foundation for the status of lagos as the center of excellence and for inside this group their statement they come dey express confidence say seyi tinubu dey possess the leadership qualities wey dey very much needed to build on his father's achievements. I come dey yarn say Nigerian youth dey see Seyi Tinubu as a symbol of fresh ideas and innovation. So Lagos State now they need a youth with powerful ideas, wonderful ideas and experience to govern. And Seyi Tinubu is very much gifted, qualified, experienced and capable to lead Lagos State to the promised land for inside 2027. All this level Emma good people. na the things and things wey the group dey yarn for inside their statement. and dem come still dey urge di president of di federal republic of nigeria wey be asiwaju bola ahmed tinubu make him hear di voices of nigerian youths by supporting di gubernatorial ambition of im pikin wey be seyi Tinubu. Then the group come dey describe young Tinubu, that is Tinubu pikin, as a capable leader wey don demonstrate excellence on things wey im dey do before before. Im come call on youths across the nation, that is to say, im dey call on country people say make dem support Oga Seyi Tinubu and make dem support the man sake of say His governorship ambition is an opportunity for Nigerian youth to demonstrate their capabilities. No be small matter like this, oh my good people. Like this now, eh, for inside the year 2027, na Tinubu pikin na fit be the governor of Lagos State and e no get anyhow wey Oga Presido wey be Bola Ahmed Tinubu no go support im pikin ambition. This man good people na the informate wey I wan share give the general public. Anyhow the thing be you for body, feel free make you drop am inside our comment section.